Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut aus der Villa Conter an der Rue Alexis Hack. Wann des Geschicht. Prächteg d'Haus bis renovéiert ass, sollen hei d'Archive vun der Ville de Dikkirch ënnerbruecht ginn. Am Hannergrond awer gëtt scho méi laang fläisseg um Opbau vum Archiv geschafft. Zanter e puer Jor ass den Archivist vun der Gemeng am gaangen, déi al Dokumenter vun Dikrech ze triéieren, auszewäerten an ze bestëmmen, wat dovun nach ze gebrauchen ass. Mir hunn him dobäi de leschte Summer iwwer d'Schëller gekuckt. Dikrech huet eng laang Geschicht, zréck bis an d'véierzengt Joerhonnert, an e richtegt Archiv ass et bis ewell net ginn. Den Archivar Michel Pauly huet deemno genuch Aarbecht viru sech. Zanter datt hien zu Dikrech schafft, huet hien mol fir d'éischt mussen den Tri maache vun deem, wat hien am Keller vun der Gemeng fonnt huet. Duerfir gouf fir d'éischt opgedeelt tëscht allem, wat virun an allem, wat no der Onofhängegkeet vun 1839 datéiert ass. Alles, wat virun der Onofhängegkeet ass, 1839, hunn ech emol zesummen a Këschte gemaach. Dat sinn 21, 22 Këschte gewiescht, net dat där do Këschten. Voll, an dat läit ebe méi oder wéiner duercheneen. Dat heescht, du hues an engem Pak kanns de iwwer véier, fënnef Joerhonnerten Dokumenter hunn. A well ech dat am Ufank eben nach net konnt, net d'Plaz hat och fir dat propper ze maachen, hunn ech einfach nëmme séier gekuckt, wat vu wéini ass et, an dann hunn ech et eben an déi Kategorie geluet. Herno déi nächst Kategorie, dat ass de Fonds moderne, geet dann ebe vun der Onofhängegkeet bis Enn des Zweete Weltkrich un. Et sinn dann hei an enker 46 Këschten, déi hu mer nach guer net opgemaach. Elo sinn de Michel a seng Ekipp also fir d'éischt mol domat beschäftegt, dat aalt Material vu virun der Onofhängegkeet opzedeelen an déi belsch Period, déi hollännesch Period, d'Zäit vun der franséischer Revolutioun. E besonneschen Defi awer sinn déi ganz al Dokumenter op Pergament. Dat hei zum Beispill ass och elo Pergament, eng Charte, gefaalt. Ech kann den enk unhalen. An do gesäit een dann Traité de Mariage, ne? Also dat ass en vun, wou steet d'Joer drop? Do 1673. Et ass e bëssen wéi Puzzle a Memory zu gläicher Zäit, wou ee muss déi feelend an déi passend Stécker fannen, ier een e Gesamtbild vu 400 Joer Geschicht zesummenhuelt. An dat ass net ëmmer einfach, wéi een op dëse Biller gesäit. Menger Meenung no sinn et sinn et Pabeierfësch gewiescht, mee Pabeierfësch huet een oft vill méi, dat déi Spueren dra friessen. Dat hei ass schonn extensive Schued, mä gefriess ass et sécher ginn. Elo vun de Rillen hier, eben well et kleng zackeg Rille sinn, menger Meenung no waren d'Pabeierfrësch Fësch, déi do wierklech de ganze well befaalt, ne? zwee mol an déi hunn einfach do dee ganzen Krees wech gefriess ne an do ass net méi vill iwwreg. Oder awer d'Dokumenter si vu Schimmel befall an och net ze benotzen. An enger richteger Sisyphusaarbecht mussen si duerfir hei am Archiv elo mol botzen wat ze halen ass an dat dann a qualifizéiert Hänn ginn. Fir d'Restauratioun do sinn aner Leit zoustänneg. Wann een dat da bis weess. Da muss ee kucken, esou elo hunn ech hei en Dokument, respektiv e puer Dokumenter, déi zesumme gehéieren, a wéi engem Zoustand si se. Wa se da schlecht Zoustand sinn, da soe mer, loosse mer e Restaurator kommen, deen eis da seet, ob et sech lount, ob en e ka restauréieren, wa jo, wivill dat kascht, an dat ass net bëlleg. A wann dat dann ebe restauréiert ass, kënnt et eben dann zréck an da musse mir et ebe klasséieren, esou datt et. Nëmme dat et kee Schued méi hëlt an dat et eben dann esou gutt wéi méiglech fir d'Éiwegkeet versuergt ass. Déi Aarbecht hei dierft op alle Fall nach net esou séier ofgeschloss sinn, wann ee weess, datt déi nächst Këschte scho waarden. Do iwwer an der Maison de l'Orientation hu mer nach enker 920 Këschten. Dat heescht, awer dat si méi Saachen, déi vill méi rezent sinn, mä dat heescht, Dat hei ass nëmmen d'Spëtzt vum Äisbiergchen, wat mer hei ufänken. Dat ass den Ufank, dat ass dat Eelsten, wat mer hunn. Eis Archive gi vun 1345, ass dat eelst Dokument, wat mer hunn. An da geet dat ebe bis haut, zitt dat sech. Dat heescht, dat si 700 Joer knapp, déi mir elo hei u Pabeier hunn. wou mir d'Geschicht kënnen zréckverfolgen.
Jo, bei mer hei elo do ass eisen Archivist, den Mich Pauly. Gudden Owend. Gudden Owend.
D'Aarbechte fir dat neit Archiv, déi wäerten nach dëse Mount ufänken. Wéi soll den Archiv ausgesinn? D'Pläng, déi stinn. Wéi wäert dat Ganzt hei opgebaut ginn? Den Albau, dee gëtt kärsanéiert, renovéiert an da gëtt eng Neinubau ëm d'Villa Conter gebaut. Um Kellerniveau, do gruewe mer bis op de Minus zwee erof an déi nei Kellere sinn dann véier Räim mat insgesamt bis zu 340 Quadratmeter. Vu Plaz ass fir en Depot vum Geschichtsmusée vum Karin, fir d'Archiven, fir den Triage an dann hu mer nach e grousse Raum op Reserve. Dann hannert d'Villa op den neien Ubau kënnt en Opbau drop mat engem Tuerm fir d'Trapen a fir de Lift an och e Raum fir eis Bibliothéik an e Büro fir eis Studenten a Volontairen. An dann an den Albau, do ass dann an der aler Stuff gëtt och e Lecteurssall mat Dëscher fir déi zesummenzestellen, déi mer dann och kënnen als grousse Meetingsraum benotzen. An dann uewenop sinn dann d'Büroen ebe fir d'Karin, d'Chris a mech virgesinn an och d'Kichen. Hei kënnt also net nëmmen en Archiv, mee och de Geschichtsmusée hin. Jo genau, hei kritt och de Geschichtsmusée elo eng Plaz, an zwar a Form vun engem Depot fir och hir Saachen, déi net am Musée ausgestallt sinn, och anstänneg kënnen ze lageren. An eben och d'Karin an de Chris, déi och elo nach hei e Büro kréien. Bon, dat hei ass e ganz geschichtsträchtegt Haus. Fënnt déi Geschicht och eng Plaz hei erëm? Gëtt dat alles opgeschafft? Jo, dat ass schonn ugeduecht. A wéi enger Form dat elo wäert sinn, dat ass nach net definéiert. Mee d'Geschicht, déi fänkt ëm 1900, 1904 un. Do gëtt d'Haus gebaut vum Alexis Heck. de Papp vum Tourismus vu Lëtzebuerg, an deen hat just niewendru, wou d'Cité militaire stung, hat e säin Hotel an dat hei war seng Privatresidenz. Duerno hu verschidde Famillen ëmmer hei dra gewunnt. Virum Krich huet d'Famill Conter hei dra gewunnt an dat ass och den Numm, dee bliwwen ass, dowéinst haut och Villa Conter. Am Krich war d'Gestapo heibanne, wou dann och Leit hei verhéiert a warscheinlech och am Keller fir eng kuerz Zäit festgehale gi sinn. An nom Krich war d'Famill Mambuch heibannen. Den Dokter Mambuch, deen och ënner anerem Gemengerot zu Dikrech war an jo. D'Aarbechten, déi wäerten elo ganz geschwënn ufänken. Steet dann och schonn en Datum, wéini dat Ganzt soll fäerdeg sinn? E genauen Datum ass nach net festgeluet, mee an der Planungsphas war ëmmer d'Ried vun zwee Joer Bauzäit. Dat heescht, ab dem Moment, wou ugefaange gëtt, eben zwee Joer oder vläicht e bësse méi. Sou dat mer vläit Ufank, hoffentlech Ufank 27 hei kënnen eis Aarbecht ophuelen.
Iwwerdeems déi zukünfteg Gebailechkeete vum Archiv entstinn, gëtt hannendrun weider fläisseg triéiert an och schonn restauréiert. Besonnesch déi ganz al Dokumenter ab 1350, eng 20 eenzel Pergamentscharten, An déi eelste Registeren aus der Gemeng goufe virun e puer Méint enger Restauratrice uvertraut, déi dëse Pabeieren a minutiéiser Aarbecht erëm neit Liewen anhaucht. Mir waren eis ukucken, wéi dës Restauratiounsaarbecht viru sech geet.
Moien! Moien! Moien! Moien! Schéin dass der do sidd, dir kommt no äre Saache kucken wéi mer hei dru schaffen. Mir sinn hei am Atelier de Reliure Daniel Willems an der Stad. Nieft der Buchbënnerei ass dësen och op d'Restauratioun vun ale Bicher a Poppeiere spezialiséiert. D'Dany Koeller-Willems gouf an enger éischter Phas mat der Restauratioun vun diverse Pergamenter, Pobeieren a Registere beoptraagt, wouvun ee schonn zum Deel fäerdeg restauréiert ass. Fir d'éischt gouf mol d'Gebittslëns gemaach. Dann hu mer dat, wat do um Réck futti gaangen ass, hu mer hatt eebe mat Japanpabeier gefléckt. Mir hunn alles, wat do bannendra war, vu Gedéiesch erausgebotzt a propper gemeet. Dann hu mer d'Stricher ugefaangen ewech ze maachen. Do si mer awer nach net fäerdeg, do muss mer nach e bëssi dru schaffen. Dann hu mer se, kommen se enke kuerz an d'Press, fir dass se nach e bëssi méi riicht ginn, mee déi heite si scho ganz tiptop. An da gi se erëm gebitzt. A si kréien en Deckel an herno gëtt den Deckel ongeféier esou wéi dat heiten. Dat heescht, mir maachen e Liedersdeckel, deen och liicht al herno ausgesäit, fir datt dat net ze vill krass ass. Wann een esou en ale Regëster huet mat engem ganz wäissen Aband, dat ass net esou schéin. Pergamentdokumenter brauche fir d'éischt eng Behandlung an enger hygroskopescher Kummer, wat vill Zäit an Usproch hëlt, fir d'Plien a Falen erauszekréien. Besonnesch de Pergament wier an dësem Fall Dierf net einfach a Waasser geluecht ginn, well et sech ëm gespaanten Déierenhaut handelt. Zwësche 70 an 90 ass gutt, wou d'Bien da lues a lues d'Fiichtegkeet unhëlt an da sech ausdehnt. A wann Der Iech nach erënnert, am Ufank, wéi e war, do war deen décke Knicks do an der Mëtt dran, dat heescht, dat stoung ganz an d'Lut. Ech hunn nach eng Foto dervu gemeet, déi kënnt Der herno gären och kréien. An deen dehnt sech elo aus an dono gëtt en. zwëschent Brieder dréchene gelooss an dat gëtt dann ongeféier, dat ass eng Langzäittrocknung, déi dauert dann ongeféier 3, 4 Wochen, fir dass dat da ganz riicht ass. Virun der Behandlung an der Fiichtegkeetskummer gëtt de Pergament awer fir d'éischt mat engem Gommage propper gemaach. Hei elo hu mer et mat engem ganz seelene Blat ze dinn, et ass dëst den Deckel vun enger sougenannter Däiwelsgäissel, déi als Schutz géint dat Béist gefaalt an der Täsch mat ronderëm gedroe gouf. Duerch dat villt Diebelen ass de reliéisen Objet gerass. Geplangt ass dësen ganz speziellen Zäitzeien eemol am Dikrecher Geschichtsmusée auszestellen. Si hunn dat jo och, si hunn där zwou am Geschichtsmusée schonn ausgestallt, awer dat si Präen. An elo, wann déi Saach dann elo hei restauréiert ass, da kënne mer déi och do dernieft ausstellen. An dorobber wäert d'Karin an ech mech dann och scho freeën. Och dëst Dokument gouf am Virfeld propper gemaach a mat Fiichtegkeet behandelt. Elo soll de Pergament nach verstäerkt ginn, op Japanpabeier, deen och a ganz dënnem Zoustand nach extrem stabil ass. Déi sinn nach kleng.
Lues a lues geet déi Fiichtegkeet eran an da läit herno dat Blat hei riicht op. Dann kënnt der esou dohinner leeën, da gesäit een dat gutt. Also am Moment deenen all déi dote sech nach aus, well d'Fiichtegkeet erageet. Dat ass och mat deem Japan-Pabeier hei geschitt. Deen huet sech ausgedeent an dee Pabeier hei och. Da pechen ech alles zesummen an da gëtt dat do drop erdréchne gelooss. An doduerch, dass dat sech erëm zesummegeet, gëtt dat schéi riicht a fest. Well hei zwou Schichten. D'Faarf sinn enke wou um Pabeier ass an enke wou um Japan Pabeier ass, léisst dat doten sech och gutt rutschen an dat pecht och net direkt fest. Dat heescht mam Faarf hu mer laang Zäit fir nach Saachen drun ze zéien oder ze ajustéieren, fir datt dat dann alles perfekt schéin esou ass. Wéi et muss beienee passen.
Zréck dann bei déi al Registeren. D'Dani Köller-Willems ass entretemps mat den ale Registere virukomm a kann eent vun de restauréierte Bicher nei abannen. Den Dikrech Archiv hëlt also a ganz luese Schrëtt ëmmer weider Form un. Fir all Problem gëtt et op alle Fall eng Léisung. Souguer déi schlëmmste Pabeiere kënnen an e besseren Zoustand versat gi wéi virdrun. Awer d'Restauratiounsaarbecht, déi ass nach laang net ofgeschloss. Dat hei ass elo vergläichsweis eng ganz kleng Quantitéit, well mir mussen deelweis tatsächlech all eenzel Blat enk op de Leescht huelen, fir ze kucken, wat do. Ze maachen ass. Verschidde Saachen déi mer hunn ass am Moment nach schwiereg den Triage ze maachen, well se deelweis esou knaschteg si respektiv esou zerknigelt sinn, dat s de net kanns ausernee maachen fir iwwerhaapt emol erauszefannen wat et ass. An dowéinst ass dat hei emol e gudden éischte Schratt, fir dat mer dann déi Saache lues a lues kënnen richteg triéieren an apaken an fir éiweg halen. Ja.
E wichtegt historescht Evenement vun der Stad Dikrech, dat war virun 80 Joer d'Ardennenoffensiv, déi d'Enn vum Zweete Weltkrich am Norde vum Land bis Enn Januar erausgezögert huet. Mat dësem leschte Kräfteopwand Vun den Däitschen un der Westfront mam But fir Truppen no Osten ze verleeën an de Krich awer nach fir sech ze entscheeden, hat deemools kee gerechent. De Lokalhistoriker Roland Gaul erënnert sech. Et war déi total Iwwerraschung, wéi de 16 Dezember 44 um hallwer 6 moies déi éischt Granaten an Dikrech ageschloe sinn. Et war direkt Panik, mä si kommen zréck. Lo sinn d'Amerikaner hei gewiescht, 't wäert dach net erëm eng Kéier hei elo knuppen an esou virun, mee leider no dräi Deeg. D'Amerikaner hu probéiert sech ze behaten, si wusste jo selwer net genau wat lass wär. Am Ufank ass geschwat gi vun engem Lokalugrëff hei tëschent Sauer an Our, mee wäit méi wäit am Éislek doropper hunn aner Unitéiten, déi laanscht d'Grenzluuche dat selwecht gemellt. An 't huet dunn vum 16 bis den 18 Dezember gedauert iert am Fong geholl dat alliéiert Haaptkommando realiséiert huet, dass net eng lokal Attack, dass eng massiv Offensiv. Konsequenz, Déi amerikanesch Truppen hu sech mussen zréckzéien. Fir Dikrech war de 25 Joer jonke Captain Harry Kemp mat där Aufgab vertraut. Him säi Quartéier war am bekannten Hotel des Ardennes. Hie sollt seng Leit op eng nei Verdeedegungslinn hanner Colmer bréngen an do op Verstäerkung waarden. Fir d'Populatioun net einfach dem Feind z'iwwerloossen, huet hie sech awer dofir agesat, virdrun déi Dikrecher Leit z'evakuéieren. De Réckzuch vun den Truppe gouf ëm véier Stonnen erausgezunn an d'Leit iwwer d'Eisebunnsbréck Richtung Fiels aus Dikrech erausgeleet.
An hien huet dunn Leit och postéiert hei, fir derfir ze suergen, datt d'Leit allegueren eriwwer keemen. Entre autres meng Eltere waren dobäi, meng Mamm a mäi Papp déi Zäit. Déi hu mir dat als Kand ëmmer erzielt, dofir huet déi Geschicht mech ëmmer e bësse beréiert. A ganz vill aner Dickecher Leit, déi ech herno gefrot hunn. Dat huet funktionéiert bis op, ech gi soen, eng 150, vläicht 200 Leit, sinn d'Leit allegueren erauskomm, an dat waren der iwwer 6000. déi hei erauskomm sinn, nach eng Stonn drop ass d'Bréck dunn an d'Lued geflunn hei. D'Eisebunnstbréck si war awer net komplett gesprengt, well et war sënn e puer Ladunge sënn net lass gaangen. Dräi Stonne méi spéit ass Dikrech quasi kampflos vun däitschen Truppe besat ginn an dat sollt bis zum 18.20 Januar 45 daueren, iert dunn Dikrech vu Süden aus iwwer d'Sauer erëm zréckerobert ginn ass. Duerno wuel louch Dikrech zimlech am Koup, awer dat wat de jonke Militär Harry Kemp virun 80 Joer fir déi Dikrecher gemaach huet, ass zimlech eemoleg an der Geschicht vun der Ardennenoffensiv. Net fir näischt ass de Captain Harry Kemp spéiderhin och zum Éierebierger vun Dikrech ernannt ginn a bei allen Erënnerungsfeierlechkeete gëtt och haut nach ëmmer speziell un hie geduecht. 2013 huet de Staat deen éischte Klimapakt an d'Liewe geruff, mam But, d'Gemengen bei den Ziler vun der Regierung a Saache Klimaschutz mat anzespanen. Wéi 2016 awer festgehale gouf, dass weltwäit d'Temperaturen net méi wéi 1,5 bis zwee Grad klammen dierften, huet de Lëtzebuerger Staat 2021 en neie Pakt geschloss, de Klimapakt 2.0. Dee soll bis 2030 d'Resultater vun de Gemengen besser moossen, zu méi Kooperatioun mat de begleedenden Instanzen ureegen an och d'Bierger méi mat aspanen. Iwwerwaacht, dokumentéiert an um Enn bewäert gëtt dat Ganzt vun engem. Klimaberoder. De Manfred Berger vum Ingenieurbüro Lignafor ass Klimaberoder vun der Gemeng Dikrech. Dat heescht, hie bereet eis Gemeng fir ze kucken, datt mir eis Klimaziler erreechen. Mam Klimapakt zwee Punkt Null ass dat allerdéngs méi schwéier ginn. 2022 hat d'Gemeng Dikrech 56,7 Prozent erreecht an domat eng Zertifizéierung vu 50 Prozent krut. Enn 2025 soll dat Resultat elo confirméiert ginn, awer fir déi selwecht Zertifizéierung ze kréien, muss elo eng Schëpp nogeluecht ginn. Es ist schwieriger, jetzt die 50 Prozent zu erreichen, die man vorher hatte. Man muss mehr tun.

Maßnahmen umsetzt, um dann die Sachen dann auch wirklich äh, voranzutreiben. Und das ist äh, nicht nur fürs Klima gut, auch für die Menschen in der Stadt, die hier, die hier wohnen. Und A vun elo un sollen och d'Bierger incitéiert ginn, fir matzemaachen, méi de Vëlo ze benotzen zum Beispill. D'Zil vum Klimapakt ass et engersäits, den CO2 ze reduzéieren, manner Energie ze verbrauchen an dann awer och Klimaupassungsmoosnamen ze huelen. Besonnesch dësen drëtte Punkt gëtt ëmmer méi wichteg.

Säulen. Awer net nëmmen, et sinn och vill kleng Moossnamen, déi wichteg sinn, wéi zum Beispill déi, fir genee esou vill Ofstellplaze fir Vëloen opzeriichten, wéi gebraucht ginn. Déi heite Statioun ass offensichtlech iwwerlaascht. Oder awer de Leit bei ëmmer méi waarme Summeren d'Méiglechkeet ze ginn, sech séier ofzekillen. Dafür gibt es auch Punkte, genau. Das ist eine kleine, eine kleine Maßnahme, die aber dann auch positiv bewertet wird im Klimapakt. Ist natürlich jetzt aufs ganze Projekt gesehen relativ kleiner Teil, aber auch Kleinvieh macht Mist. Et gëtt also op alle Fall genuch ze dinn am Kader vum Klimarot, dee sech bis ewell aus Leit aus der Politik an der Verwaltung zesummesetzt. Am beschte Fall ass hei och déi lokal Wirtschaft an d'Bierger aus der Gemeng vertrueden an dobäi Paritéit a Bezuch op Geschlecht an Alter garantéiert. Et ass also nach Loft no uewen.

Leute zum Mitreisen gesucht, wie bei auf der Kirmes früher. Egal wéi wäerten d'Bierger an Zukunft ëmmer méi agespaant ginn beim Klimaschutz. Eng Verännerung kënnt nëmmen wa jidderee matmécht. Hashtag NeiDikrech huet jo och an déi Richtung gewissen. Méi Gréngs an der Stad, méi Plaz fir de Vëlo a Verkéiersberouegung waren d'Wënsch vun der Populatioun. Der gemeinsamer Klimarees dierft domat näischt am Wee stoen. Mee mam Vëlo fueren an zu Fouss goen ass gutt fir d'Klima an hält doriwwer eraus och nach fit. Net jiddereen awer huet d'Méiglechkeet, sech op déi Manéier a Form ze halen. Awer zu Dikrech sollt dat keng Excuse sinn. fir sech net ze beweegen. Dikrech bitt vill Méiglechkeeten, sech fit ze halen. Am Erhuelungsgebitt Seitert goufen 2021 um Fitnessparcours 20 top modern Geräter installéiert, wou een iwwer e QR-Code Übunge proposéiert kritt. Hei kann een souwuel Kraaft wéi och Ausdauer trainéieren.

Ech soe mol speziell fir den Outdoor Fitness, dat ass een Trend, deen ëmmer méi grouss gëtt. Ëmmer méi Leit wëllen dobaussen aktiv sinn, zemools Sportaarte wéi Calisthenics, wou ee säin eege Kierpergewiicht benotzt, oder funktionale Fitness, Crossfit, Hyrox oder wéi och all déi aner Sportaarten heeschen, datt mir dësem Trend gerecht ginn an deene Leit och déi Méiglechkeet ubidden, dee Sport ze maachen. Oder och nëmme fir den normale Bierger, deen e bëssen aktiv wëll sinn. dass déi déi Méiglechkeet hunn, dat Ganzt ze bedreiwen. Ee Joer virdrun schonn hat den Dikrecher Dan Sanon säin Indoor Fitness Mind Over Matter opgemaach, deem säi Konzept drop ofziilt, an nëmmen 30 Minutten High-Itensity Training d'Woch séier an ouni riwuer Ustrengung zu engem neie Kierpergefill ze kommen. Am Hierscht 2024 dunn gouf Dat Ugebuet nach weider completéiert. Déi Dikrecher Tatjana Wassenberg wëll mat hirem Yoga Fitness ganz nei Dimensiounen am Sport opmaachen, mat enger eenzegaarteger Plaz wou Fitness an Entspanung zesummekommen. Ech mengen d'Mierglecher wann ee rakënnt, dass een ëmginn vu grénge Planzen, tropesche Palmen an Kombinatioun vun engem waarmen Holzdesign eben. Eist Zil war et fir hei Eng friddlech Plaz ze bidden, wou een eng Paus kritt aus dem hektegen Alldag an wou een sech einfach eppes Guddes kann doen, no sech selwer ka kucken an sech einfach dono wuel fillt. Domat wëllt d'Tatjana weisen, dass Sport méi ass wéi nëmmen de Kierper trainéieren. Hei gëtt virun allem Stress reduzéiert, d'Konzentratioun verbessert an domat déi mental Stäerkt gefërdert. Dofir gouf am Yucca ganz bewosst op e Kader gesat, deen ewechkënnt vun der Keelt an de grousse Fitness-Chaînen. Och soll an Zukunft d'Gruppendynamik verstäerkt ginn. Nieft Gruppecoursen wäert allgemeng de Networking eng grouss Roll spillen, véier Mol am Joer soll zum Beispill eng Saison-Party stattfannen.
Ech mengen ech hu lo réischt ugefaangen, dat heiten ass. Fir mech och nei, mee ech géing mech freeën wann mer dat heiten, wann dat heiten eng Plaz géing ginn vun enger Renconter fir déi Dikrech Leit, Leit aus der Regioun, déi einfach eppes maache fir sech selwer, fir sech selwer gutt ze fillen an dorops hin géing ech mech elo mol freeën mol dat heiten ze maachen an dono kënne mer mol kucken. Also mir hunn Pläng natierlech, jo, an et ass nach vill Loft no uewen, mee als éischt mol mir fänken un an ech hoffen dass, D'Leit sinn einfach bewosst ginn, wéi wichteg et ass, sech ze beweegen.
Deen neie Fitness-Zenter am Waalebroch setzt drop, eng familiär a relax Ambiance ze bidden, fir sech ganz easy quasi niewebäi a Form ze halen, kierperlech, wéi mental. Da wollte mer awer och nach emol zréckkucken op den Dezember. De Chrëschtmaart zu Dikrech um drëtte Weekend am Mount bitt emmer eng ganz besonnesch Ambiance duerch de mëttelalterleche Flair am Zentrum vun der Stad.

Fir d'Ouverture vum Chrëschtmaart 2024 waren däitlech méi Leit ewéi soss do. An dat hat säi Grond, D'Gemeng hat fir d'Inauguratioun zu engem Christmas After Work agelueden. E Gest deen ukomm ass, ëmsou méi well d'Ambiance op dësem Chrëschtmaart wierklech extra ass. Ech war schon a vielen Weihnachtsmärkten, aber es ist schön hier. gemütlich. Zu Dikrech um Chrëschtmaart ass et ëmmer erëm schéin, et sinn ëmmer erëm déi selwecht Leit déi kommen an och ëmmer erëm nei Leit déi bäikommen. D'Ambiance ass mega an d'Wieder spillt dëst Joer jo natierlech och mol enker mat, dat ass top. Boah et ass super flott hei, et gëtt gutt ze drénken, eppes Guddes z'iessen. Et ass ëmmer erëm flott hei mat der ganzer Praxis owes hin ze kommen. Et ass ëmmer ganz schéin, et sinn déi schéi vill Liichtercher, et gesäit een d'Kolleege rëm an. D'Leit Dikricher Lett, wou een dann mat deene ka schwätzen an dat ass ëmmer schéin als Ofschloss mat der ganzer Ekipp dann hei e Patt ze drénken. Besonnesch zefridden war de President vum Syndicat d'Initiative. Déi Kéier hat säi Veräin de Lead vun der Organisatioun iwwerholl an net manner wéi 20 Forainen u Land gezunn, grad ewéi eng 12 Veräiner, déi Gedrénks an Iessen ugebueden hunn. Ech si ganz zefridden. Wéi gesot, mir hate ganz vill Aarbecht an ech hat e bësse meng Bedenken Ufank der Woch, wéi et mam Wieder géif goen. Ech mengen, ech hunn eis alleguerte gutt geschéckt dëst Joer. Mir hu ganz, ganz gutt Wieder an ech hunn nach ni esou vill Leit hei op engem freien Owend gesinn. Dréit natierlech och dozou bäi, dass d'Gemeng e Pättchen hei offréiert. Also am Grousse Ganzen top zefridden, jo. Also alles an allem grouss Zefriddenheet iwwert d'Editioun vum Chrëschtmaart 2024. Dee vu 25 gëtt awer schonn an d'A gefaasst. D'Inauguratioun war fir de Buergermeeschter Charles Weiler. nämlech och den Ulass deen neie City an Event Management Service vun der Gemeng virzestellen, fir dee vun dësem Januar un zwou weider Persounen agestallt goufen, mam But d'Fester an Dikrech nei ze beliewen. Notamment wéi de Chrëschtmaart, dee wäert mat d'nächst Joer och an enger gewëssen Aart a Weis ëmgestalten. Et sënn och schonn Iddie fir aner. Festivitéiten, déi mer an der Groussgaass, awer och ausserhalb vun der Groussgaass an eiser Stad hunn, fir déi nei ze beliewen. Dat wäerte mer mat deem neie Service, deen enk soll zesummeschaffen mam Syndicat an mat der Union Commerciale, wäerte mer dat op d'Been stellen.
Mir kucken, wat eis 2025 nach alles erwaart. Gutt Ambiance zum Enn vum Joer gouf et déi Kéier och nach emol den 28 Dezember. Do hat sech de Cercle vun de Bréisseler Studente mat sengem traditionelle Studentebal ausnamsweis an der Aalseer Rei aquartéiert. Mir wollte wëssen, wat si dann elo déi Kéier op Dikrech gezunn huet. Enn des Joers ass traditionell d'Zäit vun de Studente fir ze feieren. De Bréisseler Studentebal, dee viru 45 Joer gegrënnt gouf, ass dobäi ee vun den eelsten a gréissten. Ëmmerhin zielt hire Cercle de Selb eng. 450 Studenten.
Jo domat si mer um Bréisseler Bal. Dat ass eis annuell Feier zu Bréi, also hei zu Lëtzebuerg fir vun de Bréisseler Studenten. Mir hunn am Fong hei d'Geleegenheet d'Lëtzebuerger e bëssen an eisen Universum vu Bréissel eranzekréien. Mir hunn ee Concert dee vun eisen ale Studenten vum ABS gehale gëtt. An de Rescht gëtt vun eis vu Bréissel geréiert, wou mir alleguerte erëmkommen, fir dat grousst Event ze erméiglechen.
Fir esou bal mat iwwer 1.000 Leit un d'Goen ze kréien, mussen eng 20 bis 30 Leit vu September un organiséieren, wat d'Saach hält. Gedrénks, DJ, Commandë, Luuchten, hei soll alles klappen, et huet ee jo schliisslech eng Renommée. Duerfir ass et ëmsou méi wichteg, déi richteg Location ze hunn, Dikrech schéint do perfekt ze passen. Mä mir sinn am Fong frou zeréck zu Dikrech ze sinn, well des Zalserei ass am Fong eng vun deene wéinegen Halen hei zu Lëtzebuerg, déi op mëttelgrouss Baler ausgeluecht ass an wou alles esouwéi d'Comptoire sti schonn. Dat heescht, dat sinn am Fong Saachen, déi mer net missen lounen an installéieren. Dat hëlt eis vill Aarbecht of an 't ass awer, et verschiddener soen, 't ass wäit am Norden, mee 't ass awer herno, Mat den Navetten a mam Zuch ass een awer séier vun enger Plaz op déi aner. Also ech mengen, eng kleng Navette wier méi laang wéi eng Stonn, 90 Minutten maximal. An dat duerch d'ganz Land. Dat heescht, dass dass awer net all ze wäit fort vum Zentrum vum Land. Mir waren awer do virdrun an och scho mol zu Dikrech fir e puer Joer. A fir eis war Dikrech u sech rëm e logesche Choix, well Dikrech läit einfach perfekt geleeën fir eis. Egal ob een aus dem Osten, aus dem Westen, Norden oder Süden kënnt, Dikrech, Schläiwen an Wëld, kann ee mam Bus kommen, kann ee mam Auto kommen, kann ee mam Bus, mam Zuch kommen. Dat ass einfach optimal. Dat ass fir keen ze wäit a fir keen ze no. Dofir Dikrech ëmmer erëm gutt. An en plus zur Arei, Top Instanz, top installéiert, huet een alles wat ee brauch. D'Gemeng Dikrech och ëmmer léif mat eis. Si empfaangen eis ëmmer erëm gären a dofir soen mer och der Gemeng Dikrech ëmmer erëm Merci. D'Viraussetzung war also ginn, fir datt dëst Fest sollt geléngen, a feieren kënnen se zu Bréissel souwisou. An och déi nächst Eventer sti schonn erëm virun der Dier. Hei e klengen Ausbléck. Wat iech an de nächste Wochen hei zu Dikrech erwaart. Bis am Februar nees. Äddi! Den 22 Januar huet de Militärmusée owes um Véirel op 7 eng Konferenz am Lycée classique zu Dikrech, wou et ëm den Asaz vu Schwäizer Hëllefsorganisatioune wärend dem Rëmopbau zu Lëtzebuerg nom Zweete Weltkrich geet. Den 20 Januar war d'Ardennenoffensiv eriwwer. Fir den 80. Anniversaire vun deem historesche Moment huet de Militärmusée de 24 Januar owes an der aler Seeërei eng Séance académique geplangt. Well dëst Joer an engems och de 40. Anniversaire vum Musée ass, gëtt bei där Geleeënheet och un déi Zäit erënnert, wéi eng Handvoll Sammler a Geschichtsenthusiasten am September 1984 den MNHM op d'Bee gestallt hunn. Nach bis den 26 Januar ass am Kulturhaus d'Ausstellung Nature in Motion ze gesinn, wou déi zwou Schwëstere Martina an Monique Dahm eng éischte Kéier exposéieren ënnert dem Numm Madame an Timon. De 26 Januar owes um 6 dann ass an der Porkierch en neie Concert an der Serie Jeux d'orgue. Déi Kéier op Besuch bei den Amis de l'orgue ass den Diddelenger Organist Alessandro Urbano. De 27 Januar, den Dag vun der Befreiung vum KZ Auschwitz, ass den UNO-Holocaust Remembrance Day. Ronderëm deen Datum ginn all Joer Eventer organiséiert fir un d'Shoah z'erënneren. Den Zentrum fir politesch Bildung weist duerfir de siwente Februar am Ciné Scala de Film Schwaarze Schnéi mat uschléissender Diskussioun iwwer de Film